Belê, hûn bi xêr hatine. Roja bi xêr, gelî mêvanên hêja. Gelek sipas. Îro em dîsa bi bernameyekî têr û tije bi mêvanên ji hev ê hêjatir li hemberî we ne. Bernama Kilam û Kelam wê niha dest pê bike bi kelecanek bi coşek em ê berdewam bikin lê beriya van ez dixwazim piçekî naveroka bernamê û mêvanê xwe we bidim danasîn. Bernama îro em ê li ser dengbêjî û miqam bisekin. Ka têkiliya meqam û dengbêjiyê çiqas bi heva girê de ye, çi heye çi tine ye, em ê li ser vana hinekî giftigoh bikin, mijarê bigrin destê xwe û dû ra jî em ê di navberê de kilama guhdarî bikin, ka kîjan kilam hene, mêvanên min bi rengên din, bi stylên din li goreyê em bêjin herêma Serhedê li herêma Bakur tê bikaranîn, Li Rojhilat bi stylê din ew ê bi me re kilamên xwe parve bikin, performansên xwe bi me re parve bikin. Gelek gelek dengên baş, kilamên baş îşev wê werin ser ekranê. Hêviya min ew e ku em tehm û lezetek ji hev bigirin ku înternet pirsgirêka me ez dibim înşallah dernakeve. Mêvanê min ên Hêja wê hebin ez û kek Ebdulkerîm em xwediyê malê em xwe dihesibînin. Em dibêjin em xwedî mal in û mêvanê me jî bi ser serê me ser çavê me hatine. Ez mêvanê me yê yekemîn Îbrahîm Rewandil ji Rojhilatê Kurdistanê ji Urmiyê ji bajarê Urmiyê tevlî me bûye. Muzîkzan û hunermendekî hêja ye. Ez pêşî dibêjim tu bi xêr hatî û dûra kek sûca hişmendî Ew jî dengbêjek ji Rojhilatê Kurdistanê ye, ji Urmiyê tevlî me bûye. Ez dibêjim tu jî bi xêr hatî ser sera hatî ser çava hatî. Îro em ê behsa dengbêjî û miqam bikin. Eger dema me têrê bike em ê hinek behsa awayên dengbêjiyê jî bikin. Em ê di nav mijara de qala wan bikin. Beriya her tiştî ez dibêjim kek sûca hişmendî eger mamoste Evdulkerîm gotinek te hebe ez gotina te jî bigrim û dûra derbasî kek sûca hişmendî bim û em bi kilamekî kelle kela xwe dest pê kirin. Gelek spas Kekî Oktay ez jî silav û rêz û hurmetên xwe pêşkêşî tevavê bînerên hêja temaşavanên giran qedr xwişkê birayên ezîz ku li her ciyê dinyayê temaşeyê me dikin pêşkêşî wan dikim. Hîvîdar im ku em îşev bikaribin bernameyeke têr û tijî pêşkêşî wan giranqedra bikin. Tiştekî ez li gotinê cenabê te Zêde bikem ku mêvanên me yê îşev birêz Îbrahîm Rewandil ku li eslê xwe Kurdên Soran e, birayeke gelek û gelek hêja ku li sala hezar û neh sed û şêst û nehan li bajarê Nexedê hatiye dunê. Gelektir ji sî sal e ew hunermendê hêja li meydana Toro vêjeya Kurdî taybetî li meydana mûsîqiya Kurdî de xebatên gelek û gelek hêja kiriye. Bi salan bi rêweberê saziya Ehmedê Xanî li bajarê Urmiyê bûye. Tîtrajên gelek fîlmên Kurdî evî Hunermendê giranqedr stranên destpêkê wan çêkiriye û xandiye ve her wisa em dikarin bibêjin ku yekemîn kes bûye ku li bîranîna şaxevanên bi navdengên Kurd Mihemedê Oraz straye. Îşew mêwanê me ye ve em ê bikaribin Înşallah ji dengê wî ve li zanyariya wî mifayeke baş wergirin li gelek mêhrican û fîstîvalên nawnetewî û netewî de beşdar bûye li nav welat û derveyî welat de. Bi her wisa mêvanê me yê dî ku ew jî dengbêjeke gelek bi nav û deng e carekî jî li bernama me de beşdar bûye min jiyannama wî pêşkêşî hevala kiriye. Birêz dengbêjê xaşteng, şuca, hûşmendî bi xwe xelqê bajarê xwe ye lê belê aniha li bajarokê Balowê ku girêdayî bi bajarê Urmîye dijîtin. Gelek istiran bi xwe çêkirine. Hûşmendî bi rastî jî hûşmend e. yani ji dengbêjiyê de hûşmend e. Îca min xast ku zêdetir ez mêwana bide me naskirin a niha em xizmeta te dane kekê Oktay tu çand dibîjî em wesa biçine pêş. Ez dibêjim em bi kilamek dest pê bikin

Min pê pêxweşe Soranî baxibim yanî ew pêwendî diyalog nav gelê me da yanî pêk bêt. Zor spas. Eger tu bikaribî sormancî jî qisa bike baştir e. Têkek bike. Belê belê belê. Ez yanî muntaz dikem. Zor

Muzîkê me, muzîkê me gelê Kurd e, gelê Kurd. Muzîkê çî gelek berfrewan û xenî û zor wesî e. Yanî ez dişêm bêjim li dinyayê de muzîkê Kurd li barê folklor û dîrok û rîşe û mêjû de bêwêne ye. Bi rastî bêwêne ye. Zarekî dir teşekur dikim li cenab tu spasî berewberanî û bernameyê dikim û li xizmet de me pirsyareke bê wilam didim û Kek kek Îbrahîm ez tozek tozek ji soranî fêm dikim lê temaşevanên me guhdarên me xwezî fêm bikirina eger îşev Çiqas di Turkiye te de sormancî û kurmancî li gel hev hev in, tu ji bo me bikarî wan ji Turkiye xwe derxî bi me re parve bikî, em ê bêtir ji te fêm bikin. Armanca me ew e ku em ji te fêm bikin. Eger tu bikarî. Mixabin, mixabin em zimanêk yanî diyalogêk hawbeş Me Spar Partiya Kurdistanê de niye ewa ewa gelek mixabin yani dizanî zor ewa cey hesret û derde derde zanî Belê Belê rast Kekê revandin eger tu li pêşiyê de bo destpêkê stranekê pêşkêşî temaşevanan bike tê baştir paşê em bişte namijara. Elo

دنگê te xaş dêt tikaye ku tu îstiranekê bi destpêkê de kerem ke em guhdariyê bikin. Oy ser çawan ser çawa ez îstiranekê li ser miqamê hûn bêjin nihavend yanî li kurdî û erebî û turkî de bêjin nihavend li Rojhilatê Kurdistanê Ya li muzîkê farsî de bêjin Îsfehan. Ser çawa? Îsfehan belê. Belê belê Îsfehan. Ez pêşkêş dikim bi hemî guhdar û bînerê di xoşewîst hemî gelê Kurd ez pêwîst dizanim di du roj maye bo heştê Mars ez rojê zihaniya jin pîrozbayî dikim li hemî jinên Kurd û jinê hemî cîhanê bi taybet hunermendanê jinê Kurd.

Ev forma stranê ye, ne wisa form e, ne dengbêjî ye. Bale. Stran bêjî ye, ne wisa. Bale, stran e. Gelek gelek baş. Çima min ev pirs pirsî? Min got gelo e, li gel we ev divan nîhavend hûn dema ku bi kar tînin meqamê nîhavenda jî hûn Klama dibêjin li gel we klam bi vê şêwazê jî hene tune ne. Min ji bo yê xwest. Ez gelek gelek spas dikim. Ew tam û lezata kurdî ya ewqas zêde ye ku di her parçeyek de deng deng bi teşeyekî din bi şiklekî tên tam girtiye, tamijiye û lezetek girtiye. Ew cî derka deng li gel we li Rojhilat ciyekî dinê de deng tê û tehma wî jî gelek gelek xweş e. Dema ku merov piçekî serê ewil guhdarî dike pêşî mirov nas nake. Dûra ku mirov nas kir, merov xwe ber dide bin ahenga deng û bi bi pêlê deng ve mirov li welat digere. Te jî me gerand, ez gelek gelek spas dibêjim. Bijî, spas. Sûca hişmendî, tu çanî keko baş î. Sax bî, qurbana çayê te be, memnûn. E, em îşev enerjiyekî gelek gelek xurt li gel me heye, em dixwazin vê enerjiya xwe bi mêvanên xwe re, bi guhdarên xwe re parve bikin. Kek Sûca tu dixwazî kîjan kilama ku ji bo te, ji bo dilê te û ji bo dengbêjiya te te gotibe ev Bi rihê min re bûye yek û ez ê vê kilamê bêjim. Di wê kilama ku tu jê awqas nêzî xwe dibînî dikarî dest pê bikî ji bo me. Hûn hez bikin ez Çiyayê Evrin bibêjim. Çiyayê Evrin çiyayeke binavbang e. Yanî ez bêjim her sertaserê Îranê orta hawîn bihara çawa bêjim têne dînê ya suruca we awê ve gul û nêrgizê ve taybet in. Belê. Kerem ke. Li serî de ajî heştê adarê li jinê cîhanê pîroz dikin bi taybet Li jê Kurd li xwişk û dayikê me yê Kurd ez pîroz dikim. Gelek gelek spas. Ha he Delo bira

Zeynep di bala xwe bidê. Ez dibim qey kek e, İbrahim deng tê te. Kek Abdülkerim hûn deng dibîzin gelo. Na, em Na, deng nabîzin. dengê ew dengê jî nayet boyê min. Belê. Dengê ka kuşmend nayet boyê min. Ewelî dengê wî hat. Belê, e, wê demê e, ez dibêm qey înterneta ke sûca da e, qutbûnek çêbû e, li Rojhilatê Kurdistanê pirsgirêkekî înternetê heye û e, Belê, belê, bêguman, bêguman. Em bernama me gelek gelek têr û tije ye lê gava ku înternet wiha dike dilê me dihêle. Yanî eger hevalên ku dibî alî de çareseriyek wan hebe ji kerema xwe dermanek jî derdê me re bibîne. Îca heta kek sûca were ez dixwazim ji kek Abdulkerîm Sûrûş re pirsa xwe pêşkêş bikim. Îro me serê bernamê de got em ê li ser meqam û dengbêjiyê bisekinin Gelek niha temaşevanên me yên hêja hunermend ku silavê xwe jî dişînin em dibînin. Ez gelek gelek kêfxweş im ku ew rêzdarên me li gel me di vê bernameyê de ne li vir in. Eger pirsê wan ê ser meqam hebe ez dixwazim pêşî ew jî pirsê xwe hazir bikin. Em ê îşev behsa meqam û dengbêjiyê bikin. Kek Îbrahîm Kek Ebdulkerîm bibore, te ewqas sal lêkolînên xwe kir, derheqê dengbêjî û miqam de dema ku tu ji me re tu bixwazî ji me re kek sûca tu bi xêr hatî. Sûca dengê me tête gelo? Na ez yaqîn nakim dengê tu çêkê. Ê mamoste Suca hat Îbrahîm çû. Belê kerem ke. tu tu ji me re Na ez ez ez ez hema. Dê baş. Mamosta gelek gohdariye dikem. gelek Kerem baş ke. ya. Ê, Bele, Tu bele. karî ji me re Alo. behsa dengbêjî û miqam bikî di lêkolînên te de çiqas cih girtin ya jî Tu li ser vê mijarê tu dikarî bi me re çi parve bikî? Belê serçava, dîsan jî xêrhatin xizmeta tevavê temaşevanên hêja ve her wisa pîrozbahiya heştê Adarê bi tevavê xwişkên me Kurd li Kurdistanê ve her wisa tevavê jinê dinyayê. Meqam peyveke erebî ye. Bi azerî dibêjin muxam, bi tacîkî û ozbekî dibêjin makam, bi farsî dibêjin meqam, bi hindî dêjin raga û bi turkî dêjin mekam ve kurdî jî dibêjin êvir.

Yanî êvêr ya meqam komek komek nexme ne ku bi navberên kevş û diyarkirî hatine çêkirin. Em dikarin bibêjin ku bo cara yekem Qutbeddînê Şîrazî ku Îraniyek bûye, zanyarê Îranî sedsala hefta û heştan yê koçî de evî hatiye Vajeya meqam ya meqamat danandiye ciyê vajeya edvar. Yanî pêş vê hindê de ku meqamat hebîtin edvar hebûye. Yanî dor, dewr hebûye. Ciyê meqamê digotin dewr. Ciyê meqamat digotin edvar. Îcar Qutbeddînê Şîrazî Pêtin Edwar radiket bi ciyê wî meqamat didanê ku her dewrek jî her dewrek gamek e her dewrek gamek e bi giştî komek gam li gel yek dibine meqamek. Nêrîna Qutbeddînê Şîrazî nêrînek bûye ku ji bona şirove û dabeşkirina mûsîqiyê hatiye gotin. Piştî evî piştî evî nêrîna Qutbedînê Şîrazî a di var cihê xwe da meqaman. Îca zanyarên kurd jî zanyarên kurd jî mixabin kesekê bo min telefon kir nizanim dengê min tê tiya ne zanyarên kurd jî zêd sîstema meqaman da pêşeng bûne.

Belê. Dengê, dengê te tê mamoste. Belkî kek Dê baş e. Erê, îca eger em bên erê ew danzda ew danzda êvirane, ew danzda meqamane ji nava heft destgehê musîqiyê Îranî da cih digirin. Ew heft kerem ke. Li kurdîlî hîcazkar em bêjin meqama kurdî dibên ya kurdî meqam. Gelo min seh nekir ya te behs kir deng qut bû min fehm nekir. Heyek an tu ne ye. Belê gelek hene ku meqamê axayê revandil jî bas biketin. Em ez dixwazim bibêjim ji musîqiya kurdî de piranî ew danzda meqamane hene. Îca em çund em çund hatine li ser dengbêjiyê qise dikin, gelo dengbêjiya Kurdî yanî şêwaza dengbêjiyê şêwaza dengbêjiyê tenê û tenê li sê meqaman mifayê werdigirî. Dengbêjiya kurdî sê meqamê bên piranî hene. Yek ji wan Huseynî ye, yek ji wan Uşşaq e, yek ji wan Hicaz e. Meqama Hicaz li nav dezgaha Şûr de ye, herwesa li nav dezgaha Ebû Eta û Deştî de ye jî. Meqama Uşşax jî nav dezgeha Mahûr û Rastpencgahê de ye, meqama Hicaz jî li nav dezgeha Humayûn de ye. Dengbêjiya kurd piranî ji van sê meqamane bo ve her wisa ji van pênc û şeş destgeha de mifayê werdigirîtin. Ez dikarim pirsek jî li vê de bikim mamoste. Yani kerem ke. Li gorayê çi em dibêjin Hîcaz û Hiseynî û Şax di meqamên dengbêjê de meqamên ku herî zêde hatine min deng çinîne mamosta. Kek Îbrahîm em dengê mamoste Ebdulkerîm ez gelek baş dibihîzim. Gelo tu dengê me nabihîzî? Kek Îbrahîm tu xudayno uca diwere ez baş dikim wê dengçî bibe. Belê. Ebrahim dengê me tê te te. Dengê te gelek baş tê min pirse min hebe. Ez ez pê bavirim evê pirsê em dibî ji kek Ebrahim biken. Evê pirsê em ji kek Ebrahim biken gelo em çawa bizanin Ew strane meqamê wî çi ye û destgehê wî çi ye? Na ez beriya wê ez dixwazim tiştek din ê ji te pirsim mamoste heta ku Kerem ke? Mamoste Îbrahîm Belê belê. Mamoste Îbrahîm Kingê hezir bû em vê pirsa xwe jê bikin lê te got sê meqam hene ku Hîcaz û Huseynî û Şaq em van meqama di dengvêjê de gelemperî dibînin. Ez jî dibêjim yanê tu Belê. dema ku vê dibêjî yanê delîl û îspatê ku em bêjin diya nîşan didin gelo Tu dikarî bi me re parve bikî tu li goreyî kîjan lêkolînan û xebatan ji me re dikarî bêjî ku ez dibêjim Huseynî û Şax û Hîcaz ev in. Ya tu ji bo herêmê dibêjî yan gelemperîya Kurdistanê re dibêjî ku dengbêjî di vê miqamê de van miqama bi kar tînin. Belê belê bi gelemperî tevavê Kurdistanê. Helbet ez evê yekê jî bînim ziman ku dengbêjî piranî li nav Kurdên kurmanc da me ew şêvaze heye. Di dema de çî nav Kurdên soran da tenê û tenê forma stranên wan ya heyran dişibe bi dengbêjiya kurmancan. Tenê û tenê heyranên wan hene ku heyranên wan jî ji van miqaman e. Ya Hicaz in, ya Huseynî ne, ya Uşaq in. Hûn destgeha Şûr de ne zêdetir, Humayûn de ne, Ebû Eta û Deştî de ne. Ya tu diçî nav kurmancên Xurasanê, tu dibînî tenê û tenê formeke stranêvan dişibe bi dengbêjiyê. Ev jî forma loloçî dibêjinê, lolo. Lû ya loloçî hene ku loa dibêjin. Tenê û tenê loyê wan dişibin bi dengbêjiya me. Bi vê sedemê em dikarin bibêjin ku dengbêjî saziyeke ku li nav kurdê kurmanc de heye. Îca ew mûsîqîzan, ew Kesê ku serkarê musîqiyê, serkarê dezgeha, serkarê meqama, serkarê goşevo, redîf ku dê jinê, reco ve her wisa not ve evane kar diken, eva ne dizanin kanê ew kilame ku hate gotin gelo eve kîjan meqamê de ye, kîjan dezgehê de ye û çun? Şêwaza dengbêjiya Kurdên Kurmanc zêdetir tê de hozn heye, xem heye, elem heye û bandoreke tijî nav dengbêjiya me de xem e. Îca em dibînin ku meqamê Huseynî de ew taybetmendiyane hene. ya meqamê uşax da ev taybetmendiya mesela hinek piraniyê kelamê me yê dengbêjiyê li ser mêrxasî û netirsiyê ne. Mêrxasî û netirsî mijarên herî girîng yê meqamê uşax in, yê destgeha Mahûr in, yê destgeha Rastpençgah in ku ev destgehane yê Farabî ne ku Kurd Kurd yek ji van neteweyan in ku bi her heft destgehên mûsîqiya îranî stran gotine. Me hemûya de jî mînakê me hene. Ya dema em basa Hicazê dikin, Hicaz di nava neh êvirên esasî nav ereban de jî tê dîtin. Yanî Sefyedîne Urmevî ku yek ji van mûsîqîzanên bi navdeng kurd bûye,

Min ê vê pirsa ji te bikira mamoste te bi xwe bersiva vê pirsê be. Min ê bigota her meqam gelo dema ku em bigirin dest naveroka çîrokên xwe em bêjin ji bo dildariyê ji bo evîndariyê kîjan meqam pir hatî bikaranîn ji bo kilamên şer û em bêjin ew kê kîjan meqam pir hatî te te qala vana kir gelek ê xweş e. Ez dibê me mê pêşerojê de dîsa li ser vana bisekinin. Meqam û çîrok Çiqas têkiliya wan bi hev ve hene, em ê pêşerojê de ser van bisekinin, kîjan miqam xizmetê ji kîjan çîrokê re, ji kîjan hêstê re dike, em ê ser vana bisekinin. Lê eger kek Îbrahîm dengê me diçêke, ez dixwazim pirsa xwe li ser miqam ji kek Îbrahîm bikim, kek Îbrahîm tu me dibihîzî gelo? Şek İbrahim. Ee, hat- dengê me tik e. Kek Suca dengê min tê te gelo. İnternet hem li gel Kek Suca û hem jî li gel e, Kek İbrahim rewan dil gelekî gelekî kêm xuya dike. E, Ez dibim qey dengê min naçe wan.

Kekê İbrahim e, dengê me tete gelo. Kek suca tu dengê min dibihîzî? Belê belê vêzim. E, Biçekez Spas bijî. Em, A, Kek İbrahim hat. Kek İbrahim dengê me tête. Na na dengê te gelek yani e, qet hebî. Yani ez fehm nakem. Belê. Ev pirsgirêka internetê ye. Yani li gel we internet ji ber ku lewaz e qelse e, deng kute kute kite kite tê e, ji ber wê Ez dixwazim ji kek sûcacî kilamek bixwazim lê dema ku înternet kêm be ew ê kilama wî nîvî de bimîne û em ê jê fehm nekin ez ji bo wî dixwazim piçekî xeber bide ka înternet çawa ne em dû re lê bin okay. kek sûca tikarî piçekî okay, okay. okay. ji me qala çanin ha baş e Nadzî baş e kegê rind e

Ez ê te pirsa ew kê bikim. Derheqê miqam da me pirs pirsîbû mamosta Ebdulkerîm gelek gelek tiştên xweş bi me re parve kir got dozdeh miqam gelemperî kurda da kurd bi kar anîne ji nav van dozdeh miqama jî sê miqam hene ku Kurd di dengbêjiyê de bi gelemperî bi kar anîne. Ev sê meqam jî Hîcaz, Uşax û Huseynî ne. Ti gelo dikarî fikrê mamoste ra tu tevlî fikrê mamoste dibî yan fikrekî te yê cuda heye yan tu çi dixwazî derheqê vê mijarê de me re parve bikî wekî muzîkzanekî? Bele bele. Dizanî heval Muzîka yanî kurdî li ser miqama tê ye. Em di kurdî de me duwazdeh miqam heye. Tirkî de dibin sêzdeh, erebî de dibin çardeh. Bes di farsî de ew miqam înan yanî biçûk kirine, xir kirine bûte heft destgah.

Meqam û şaq min gelek geriyam nav internetê de û şaq em Îran yanî mûsîqî farsî de hem di beyatê de me heye di şûrê de me heye di Humayûnê de me heye Humayûn yanî Îspahanî ji beşekî wî ye lê Mahûr jî de me heye.

Kek Sebrî Agirî, Dengbêj Sebrî Agirî jî niha pirsek pirsiye. Ez ê pirsa Kekê Sebrî jî bi vê pirsa xwe re bikime nava hevidû. Ez ê wisa bipirsim. Gotî ji kerema xwe re bi awaz ji meqam mînak bidim de kê xweş bibe. Kek Sebrî rastî jî dengbêjî û meqam gelek gelek hene em dixwazin parve bikin lê înterneta hevala kêm e. Em nikarin dengbêjiyê ji wan kilam guhdarî bikin. Ew daxwaza te fikra min jî li ser wê ye. Em miqam ji boy ûşaq eger em bêjin miqama ûşaxê de kilam hey kek Ebdulkerîm hem pirsa mamoste Sebrî hem jî pirsa min em bixin nava hevdu belkî em nikarbin awaza wan bikin lê tu dikarî mînakekî ji bo me bidî ya jî çend mînak ji boy ûşaqê Belê belê ûşaq Min dengê mamosta Suruş sinîne. Dengê min psra ye. Kek mamoste Abdulkerîm jî ye divê min qey dengê wî jî kêm bû, înterneta wî jî qels bû. Belê belê. Belê. Rast e. Ê mamoste tu ji bo Hîcaz û Huseyinî mînakên dengbêjiyê tu dikarî nîşanî medî? Yanî bêjî ev kilam Hîcaz e, ev kilam na Hîcaz bibore Huseyinî ye, ev jî e Hîcaz û Huseyinî di di meqam te got van kilaman re tu dikarî navê wan ji me re bêjî ev kilam Hîcaz e, ev jî ji bo Huseyinî ye.

Binê vîne elo ewa jî ewa besteyê bi ewa min miqamê Hêzaz min got bi kirmancî min parsêyek nemir eya za xwe yî jî got dê Hîzazê de. Belê belê. Ewa Hîzaz e. Belê li Dengê min de hêt mamosta? Gelek gelek baş e dengê te gelek baş tê. Gelek spas ji bo

Belê. Îşev îşev me tu tam ji hevdû negirt ji ber vê înternetê ez gelek gelekî ew kum yani em neçar mane ku em çi bikin em nizanin yani. Carê mêvanekî me xeber dide axaftina wî qut dibe kêm dibe. Rastî hersî mêvanê te jî silav ji boyê ve û ji boyê godarvanê dengbêj tîvî bi rastî Hersî mêvanê te jî ji Rojhilat e. Spas. Rojavayê. Lê bi rastî înterneta wan gelek gelek lawaz e. Godarwan jî tam jê navîne, ew jî tam jê navînin. Belê belê. Baş dikim gav gidin şima em dawî li bernama xwe bîne ez baş dikim daha baş dibe. Belê em ez jî di fikra te de me eger ku em nikaribin ji hev tamê bigirin wê bernama me bela sebep biçe lê em dikarin deh deqê dinê jî bi heva berdewam bikin em behsa meqam û dengbêjiyê heta ji destê me te em ê parve bikin û em ê bername xwe xilas bikin. Ji ber ku mêvanê me nikarin kilama bibêjin, em nikarin wan guhdarî bikin û temaşevan jî wê nikaribin ji me sûdê werbigirin. Ji bo wê li qisûra me nênêrin, tiştekî teknîkî ye, ji destê me tiştek nayê. Em dîsa lêborîna xwe ji we dixwazin. Wekî ku kek xetîb got, em ê hinekî Bahawîrdor li ser meqam û çi meqam hebûn çi tune bû me çi axaftin kirin em ê behsa wan bikin û dû re hêdî hêdî em ê xatirê xwe ji we bixwazin. Niha ji mêvanên min dengê min gelo kî dibihîze? Te ku dengê de tê. Tê dengê de baş tê. Sûca tu dikarî Ez dibîzim ez. Sûca tu dikarî kî jara bêjî? Tamam.

Gelek gelek savê Sûca lê înternet ew tahma ku tu dibêjî min dengê te guhdarî kirî li ser ew kê ew tahm em nikarin ji ber ku înternet qut dibe em wê tahmê nikarin jê bigirin. Mixabin. Ez gelek gelek spas dibêjim ji boî mêvanên xwe pirsgirêkek înternetê ku em bêjin tahma me û lezeta me ji hev dûr dixe Bû sedem ku îşev em bernameyekî ku bi dilê xwe bikaribin çê bikin em nikarin yani bi dilê xwe bername çê bikin ez lê gorîna xwe ji hemû temaşevanan dixwazim û ez dixwazim nahakek Ebdulkerîm tu dengê me dibihîzî gelo Belê belê dibîzim te gotibû herî dawî te gotibû kek İbrahim bira ji me re kirama ker û qulik kulik bêje ku em bizanin bin ka Uşaq, meqama Uşaqê new sal me şaş fam nekir ji te. Helbet me negot ke hem ew kilama ku ew kilama ku niha dengbêj Şuca Hûşmendî got kilama ker û kulik bû ku Min deng çinîne mamosta. Belê kek Abdulkerîm Sûrişî dengê wî çû. Kek Îbrahîm ez Ez gelek lêborîna xwe ji we dixwazim ji ber ku ez nikarim ji we sûdê wergirim ez gelek diêşim ez dibêjim gotinek te dawî hebe em gotina te ya dawî bigirin em êdî hêdî xatir hêdî êdî xatir ji hev bixwazin em bername xwe xilas bikin. Ez spasê ji cenabê te dikem hevalê berêz mamostayê birêz. Ew meqamê ew hevalê me hûşmend got di beyatê de bû em di muzîkê redîfê îranî de bêjînê goşeyê şehnazî, şehnazî ye. Em di soranî de gelek heye. Ewa şanaziya belaw bûye ew hemû jî dizanin. Bes dengê wî ço min nizanî li kê firût kir yanî bû bû çî ve bes şehnaz bû. Yani şirûê wî seretayê wî şehnaz bû. Nizam çûn dengê wê çû internet qet hebû. Min nezanî ti bû. Belê. Bi her hal ez xizmet dame. Gelek spas bo vê mîyandariyê. Ez teşekurê dikim. Gelek spas li zenabê te û hemî hawkarê te hemû hevalê hevalê te li fennî û dûrbîn û deng û Tartı yani yani mıxabın mıxabın em neşiyan e, baş u e, rek u pek e, bername peşkeşi ha, e, bînerê xwe bikeyn e, em dawayê lêbirdinê dikem lê hemî bînera e, xweşewîst hewlatiya xweşewîst gelek gelek spas e, Ez hêvî dikim di bernameya pêşiya me de em ê dîsal ser meqam bisekinin. Wê mêvanê min eger pirsgirêkek tune bê ji Bakur bê ji Amedê Weysî var li be em ê mamoste Weysî jî bigirin em ê li ser mûsîkê bê re xeber bidin û belkî mêvanekî dinê me girt ew jî wekî dengbêj îşev me tu team û lezet ji hev negirt me Gelek gelek dixwest ku em ji we tişta hîn bibin lê ez hêvî dikim rojekî ku înternet baştir be em ê bi hev re car din bernameyekî li dar xin em ê li ser van mijdaran Kekî Îbrahîm ez car din lêborîna xwe ji te dixwazim yanê ez hêvî dikim di pêşerojê de em car din werin gel hevdû em ser van mijara qise bikin lê bi kurtasî ez dibêjim gotinek te ya dawî hebe ez wî bigirim Ez teşekkürê dikem li hemî hevalê xwe, hemî berewbiranê vê bernamê, cenabê te û hemî hevalê te li vê fennî û kamera û hemî tişt zor zor spas. Ez gelek xweşhal im xizmeta hewlatiya xwe, xizmeta we dabûm. Gelek spas. Gelek gelek sabî em jî gelek spas dibêjin. Kek sûca ez gotinek tê dawî hebe ez dixwazim ji te jî gotin bigirin. Ez hêvî dikim di rojên pêş de em di bernameyekî daha baştir de li gel hev bin û em bikaribin li we guhdarî bikin ji tam û lezeta we. Ez dizanim em ê têr nebin lê îşev mixabin ji ber înternetê em nikarin bi hev re zêde qise bikin. Gotinek te ya dawî heye ji bo me gelo? Gotina me ya dawî em çi bikin? Bêşansiya me wajî hêvîdarek xwedî em hev bin der bernamegeh pir bi rêk û pêk be. Ez silavê xwe dibêjim me hevalê ser kameraman e. Hev her wisa kekê Sirûr, kekê Îbrahîm, kekê Oktay hevalê me yê dî Etay bû. Ez hêvîdarim carek got em bernameyek ya pir bi rêk û pêk bîna Guhayê li min şopan jê agahtar be lê hûn mal van dixwazim lê şans destê min nebû bêşansiyê dabû. Berê. Em çi bêjin em tey em kurd dibêjin ya feleka mexayîne babo înternet jî li me yani Hey felek hey felek hey felek Hey felek ji bo te dinalim bo çi nêrgiz çirmisî Yani ev bav û kalê me jî van kilama gotine dewr û dewrana wan de jî em bêjin felek ji bo wan nekeniye îro em jî em dixwazin tiştê baş bikin lê felek me ra nakenê nabe dost ez gelek gelek spas bigorin Gunehê gunehê Hacî Evdulkerîm dengbêj nebû di got em ê felekê bigirin bidine tobê. Wala felek nedide tobê bira. Ez gele gelek spas dibêjim ecardin lê xem em ê xem nexwin dinya dewr û dewran wisane ketin û rabûne dibêjin îro em bêjin ji bo internetê mixabiniya xwe em tînin ziman Ez gelek gelek silavê xwe ji we re pêşkêş dikim, hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikim û ji temaşevanan re em bêjin mamoste Armanc, Hozan Armanc, hunermend Armanc silavê xwe şandibû. Ez li vê derê silava jê re dişînim. Ew jî hozanek hunermendekî hêja ye ji bo Kurda. Gelek kar û xebat û lêkolînên bi qedr û qîmet kirî. Mamoste Veysî Varlî Gelek pirs pirsî bûn ez wan pirsa ez dibêjim hefta pêşiya me îdî di bernama pêşiya me de em ê bi mamosta Weysî Varlî le re wan pirsa bibersivînin heta rojekî ku em înternetekî baştir bibînin em ê li gel hev bin. Îca ez dixwazim bi bêm dawiya bernamê dawiya bernamê de jî mamosta Ebdulkerîm Suruş niha dengê min tê te? Belê belê. E, e, Niha me gelek tişt ji xeber da ku em bibêjin. Ercan gotî bername gişt neqedînin înternet ta kî baş be berdewam bikin. Gelek gelek spas ji bo pêşniyariyê te Ercan, lê ez nizanim em xwe aciz hîs dikin, hûn dengê me dibihîzin na nabihîzin. Ez dengê te dibîzim. Mamoste Kerem ke. Berê deng tê. Neçin misî wek cemet qerisî. yani şev îşev gelek gelekî şevekî ew bû me dixwest ku em civatekî xweş çêk bikin. Silav viyan mamoste gotî silam germ ji bo we û mêvanê we mamoste Oktay. Em jî silav ji bo te dibêjin mamoste viyan tu jî Roniya me yê çavê me yî tu gelek kesekî hêjayî û xizmetên gelek baş bo civatê dikî. Ez gelek silavê xwe ji bo te dişînim û her wekî din hevalê ku silav şandine şîrove şandine me navê wan yek bi yek belkî niha nayê bîra min Ez ji bo wan hemûya jî silavê xwe dinivîsim, dibêjim. Mamoste Evdilkerîm, em werin ser dawiya mesela xwe. Me got dengbêjî û meqam. Me behsa dozdeh meqama kir û me behsa sê meqama kir. Me got sê meqam di nav van dozdeh meqaman de di dengbêjiyê de hatî bikaranîn û dawiya bernameyê de Em ê li ser vê mijarê hê jî berdewam bin. Em ê xebatê xwe bikin û xeberdanê xwe bikin. Lê ez dibêjim pirsek jî divê der ez vekim. Ji bo kurda nivîsa standard ji bo mûsîka kurdî ji bo ku her çar parçê Kurdistanê ji hev fêm bikin, Başûr, Bakur, Rojhilat û Rojava. Pêdiviya me, mesela hûn dibên wego meqam, Êwer, em bêjin ji bo ku em standard ji bo van tişta ra pêk bînin, hewcekariya me gelo bi tiştekê heye ku em ji çar parçeyan muzîkzanên me, zimanzanên me ku bicivin ji bo zimanê muzîkê standardekî ava bikin. Ji bo fikrekî wiha gelo tu dikarî tiştek ji me re bêjî? Bi rastî ez dikarim me vê yekê bînim ziman ku ez yekemîn bernameye ku dibînim kesek wekî cenabê te ve her wisa bi taybet kekê ferzan birîtan Ve her wisa hûn hemû li tev hev ve bernameyek danandiye ku ew bernameye şewbihêrk nîne, tenê kilam gotin û guhdarî bi kilama nîne. Belke hûn hatine ve bernameyek danandiye ku em musîqiya xwe, çi musîqiya kewnar, Çi musîqiya me yê nojen îroyî em evê musîqiya xwe şirove dikin, hil dikolin, tehlîl dikin, dinirxînin, li ser musîqiya xwe, li ser strana avazên xwe, li ser şêwazên strînên xwe em agahiyan didene bînerên xwe. Ve ve diyar e gelek jî kes hene ku me dişopînin û dilê wan dixwazîtin bi rastî bizanin kanê gelê me xwedî yê çi mûsîqîyekê ye. Çon ez evê yekê dikarim wek lêkolînereke kurd bi piştrastî bibêjim ku gelo yek ji hêmanên edebiyata me yê dewkî, vêjeya me yê dewkî strana avazên me ne. Ku em dikarin bi strana avazên xwe em xwe bi dinyayê bidene nasîn. Îca ziman ne tenê bo musîqiyê bo bo her tiştê zimaneke standard û yekgirtî bo me pêwîst e û dibî me hebîtin. Lê belê ew rewşa ku îro rojê gelê me têda ye, hebûna zimaneke standard vê demê de mumkin nîne, xeyrî mumkin e. Em dikarin tevavê zaravayên xwe, binzaravayên xwe hemiya biparêzin. Hetanî zemanekê ku em bikaribin bibine xwediyê zimaneke standard. Îca hewce ye ku tevavê zaravayên me li her deverekê de ku hene

Hingê zimanê me jî nêzûkê hev dibît. Gelê me jî nêzûkê hev dibîtin. Em ê çêtir bi kar bin zimanê hev jî fehm bikin. Bi vê sedemê ez gelek kêfxaş im ku ve bernameyeke wehe danandiye. Taybetî jî kêfxaşiya min ser ewê hindê ye ku pêşkêşvanê bernamê bi xwe wek karnasek ye. Cenabê te bi xwe kesekî ku tu li ser mûsîqî te kar kiriye, tu dikarî li gel me bi rahetî qise bike, li me pirsa bipirsî, li me pirsa derxînî, ka tûrikê me de çi heye? Ti tûrikê me di kulona te tişta derdixînî. Ew bernamê hanekî hewce ye bo me. Ew bernamê hanekî dikare me nêzîkî hew bike mûsîqiya me nêzîkî hew bike ve her bista ziman û bivêjê me yê ku em devera me de em çi dibêjin em miqamê devera ve de hûn çi dibêjin ev bername nê hanekî dibîne sedem ku em dikarin nêzîkî hew bin ve her wisa zimaneke navxwe de navxwe de layîkên îro rojê bi vê rewşa ku em tê de ne em zimaneke standard bi xwe çê bikin li dunyaya mecazî da. Li daviyê de ez teşekurê dite dubare li cenabê te sipas dikim ve herdesa koma ku ew bernamedanan dine ve tevavê temaşevanên hêjayê ku îroke temaşeyê me kirin em lêborîna xwe dixwazin her vekî ku tu dizanî dema ku înterneta me xira dibît ez nifira yekê dikim disa ez nifira evî yekî dikim ku ew bûye sedem em înterneta me lawaza mixabin ez bi xwe jî gela xemgîn bûm nerehet bûm dilê me dixwast em zêdetir li vê barê de qise bikin taybetî mêvanê me yê hêja revandil ku insanek û gelek zana li barê mûsîqiyê de ye ve me amade kiribûn çend îstirana jî em li miqama uşaq de li miqama hicaz de li miqama huseynî de em mînaka bînin Em mîna kabînin gelo ka ew çilama ku niha em dibîzin eva kîjan miqamê de ye, kîjan dezgehê de ye. Ewna me hemû amade kiribûn lê mixabin sed car mixabin feleka me xayîne û înternêta me jî lavaz. Dîsan jî lêborîna xwe dixwazim gelek sipas li cenabê te û tevavê bînerên hêja xwişk û birayên giranqedrên ku temaşeyê me dikirin. Gelek gelek spas mamoste. Wekî ku te got pêdiviya me bi zimanekî standard heye lê derfetên me tune ne. Lê derfet sazî wekî sazî derfetê me tune ne. Lê em her yek di şûna xwe de li mala xwe li cîhana xwe karek wan pê emel dikin karek wan pê dişxulin rojê deh deqe tey gotinek di ol ola îslamiyetê de heye ku dibêje îro te ji bo xwe da çi kir

bi prensîp demekî xwe bi profesyonelî ji wî re biqetînim. Ziman ez gelek gelek jî hez dikim. Ez zarok bûm, ez diçûm gundan min çîroka guhdarî dikir, ez dihatim bajêr min ji malbata xwe re ji birê xwe re çîroka digot. Yanî ziman tiştekî gelek şîrîn e eger ku meriv hez bike. Îca gelek hevalên me hene ji fîzîkê hez dikin, gelek hevalên me hene matematîkê hez dikin. Îro mijara me ji ber ku musîk e, di musîka kurdî de xebatên cûr be cûr hene, gelek hevalên me hene ji hev dûr in. Ez mebesta min di vê bernameyê de wekî ku te anî ziman ew e ku ew dûrî û ew hay jênebûna navbera hevdû em bişkînin, em bizanibin li Rojhilatê Kurdistanê Mamoste Ebdulkerîm Sûrûş heye li ser folklora kurdî gelek gelek xebatên xwe kirine. Me Ebdulkerîm Sûrûş nas kir lê li dû Ebdulkerîm Sûrûş me nas kir ku Mamoste Îbrahîm Rawandil heye. Dûra me nas kir sûca hişmendî heye dengbêjiyê dike. Yanê ev çi bû ev bername hêdî hêdî em ê gelek hevalan dostan nas bikin em ê werin cem hev dû pêdiviya me Bi wê deh deqê ku em her roj xwe re bêjin me îro ji bo xwe çi kir, em standardekî ya jî pirsgirêkên xwe em bi xwe di mala xwe de çareser bikin dûra ez dizanim wê dinya ew ê hinek kar sewiktir bibin teknolojî gelek derfetên xwe hene em dikarin li ser înternetê jî ê werin cem hevdu Komîsyonekî ava bikin ji çar parçeyê Kurdistanê kesên ku muzîkzan in, kesên ku zimanzan in li ser musîkê taybetî ez dibêjim li beşê din ê jî ji xwe xebatên din ê jî hevalê din ê wê hewce ne ew dikin. Lê her kes ji karê ku fehm dike li serê zanistî diaxivê, xeber dide, berhem çêkirine, lêkolîn kirine, Zanistî çûne zankoyê wan xwendine. Îdî pêdiviya me kurde jî bi wî heye ku em rastî rastî li van xebata hay bin û standartekî ava bikin. Ji bo vê standartê jî dibê ku em hevdu nas bikin. Wekî ku cenabê te got Rojhilatê Kurdistanê, Roj Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê Evan hunermenda, evan muzîksana ku hay ji hev hebin ku bikar bin bi hev re kontaktekî ava kin ji bo zimanê kurdî û muzîka kurdî em standartekî nîqaş bikin. Ev bername ji bo wê ez dibim ewê bibe sedem. Hêviya min ew e. û ez gele gele kêfxweş im bi mêvanên xwe ku min wan nas kir. Belê me ji wan îro tiştek negirt lê naskirina wan ji me re tişta herî mezin bû. Naskirina te ji bo me tişta herî mezin bû û gelek sipas. Kesê ku niha li benda vê bernamê bûn dixwestin bi me ra hêstên xwe parve bikin ew jî di nav civata me da bin li me temaşe bikin belkî îşev ji me sûdê ne sîber şarjî borîna xwe ji wan dixwazin û ez dibêjim ez ê dawiya bernamê îro em da bernama xwe li vê derê em ê biqedînin lê bernama pêşiya xwe de em ê dîsa ser miqam sekinin em ê behsa miqam bikin dengbêjî û miqam bikin kesê ku li me temaşe dikin kesê ku li me guhdarî dikin kesên ku li ser musûkê bi taybetî dixebitin xebatên wan hene hûn dikarin pêşniyarê xwe me re parve bikin em we bikin mêvan û em we nas bikin, em hevdû nas bikin, em nêzî hev werin. Îro ji bo kek Îbrahîm Rewandil ez spasiya xwe pêşkêş dikim ku ji Rojhilatê Kurdistanê ji bajarê Urmiyê li gel me bû, muzîkzanek û muzîkzanek û hunermendekî hêja, ez dibêm rojên pêş de em ê carî din bi hev re kontaktek de hînin û dengbêj Sûca Hişmendî ez gelek gelek spasiya xwe ji te re dikim Ez carin lêborîna xwe ji te dixwazim ku min nikaribû ez we baş biezmûnim yanê biborînim şexsê min ji ber teknîkê ku me nikaribû em tiştek wiha bikin. Ez gelek gelek spasiya xwe ji bo mamosta Abdulkerîm Sûrûj dikim ku ev ji bo vê bername gelek ket û gelek xebat dide û haziriyan dike û em tên ber we bi we re ji bo ku saetekî têr û tije xizmet bidin we. Kek Viyan Yusuf gotî bila em riyal bin zehmetiya hiya em zirava bikin yek çend ku demka dibe dirêj pêwist e bila em bi aqil û rihê xwe bibin yek û astengî kêm bin pêşiya me. Gelek gelek spas mamoste Viyan. Mamoste Viyan jî gotî ku dilê me û rihê me yek be û em rast bin em ê pêşerojê de em ê daha nêztir û daha biqewettir li gel hev bin. Û ez sipasdariya xwe ji bo Lorîn Ajansê dibêjim, Lorîn Ajans reklamên me hazir dike, li ser sosyal medyaya artistên me parve dike, ez gelek gelek sipas dikim. Ew jî reklamgeriya kurdî de xebatên dikin, ji bo me pîroz in. Reklamgerî jî ji bo Kurda pêdiviyek e, ji bo pirtûkê wan, ji bo danasîna şîrketên wan, ji bo kar û xebatên wan ên şexsî, yê muzîka, yê hunermenda. Ev jî tiştekî gelek gelek baş e. Eger xebatên wê wisa jî hebin, bi taybetî hûn jî pozîtîf nêzîkatî ji bo Kurdî bikin. Ji bo vê jî ez dikarim tiştek bijim. Hunermendê me berhemên xwe kurdî çêdikin lê reklamên xwe kurdî çênakin. Berhemên xwe kurdî parve dikin lê li serê berhemên xwe belê ji bo ku kesên tirkî fêm nakin binivîsin lê kurdî jî binivîsin. Reklamên xwe kurdî jî bikin. Yanê hûn hunermendê kurdan e dibe ku hûn rastî jî zimanê xwe Belav bikin li ser zimanê xwe tişta çêkin ku ev ziman di nav jiyanê de cih bigire. Ev jî daxwazek me ye, ricayekî me ye ku hûn bikaribin vê rica me bi cî bînin. Em ê gelekî kêfxweş bibin û ez ji bo rejiya Dengbêj TV'ê gelek gelek spas dikim. Ew ji tehemûlê me dikin. Yanî axaftina zêde kes lê guhdarî nake. Em dizanin lê derdê me pir e. Ji bo wî em belkî hinekî zêde diaxivin. Her kes dengbêjî û stranê dixwazin guhdarî bikin lê dibe ku em carina li hev guhdarî bikin. Em li kesên zana, kesên lêkolîner, kesên ku li ser hin tişta xebata kirine em li wan jî guhdarî bikin. Ev bername jî hinek armanca me ne ku pir laykên zêde, pir temaşevan em bigirin. Armanca me ew e ku em li vê derê paceyekî di nava jiyana kurdî de vekin ku em dikarin nîqaşa van tişta jî bikin. Ev tişt ji bo kurda pêdivî yek e, em li ser vanan jî xeber bidin. Qisûrek me jî hebe, em lêborîna xwe ji we dixwazin. Ez hêvî dikim em ê tiştnê baş bikin. Ez xatirê xwe ji we dixwazim. Ji car din dibêjim ji bo xebatkarên Dengbêj Tivê Kek Xetîb û Ferzan, Gelek gelek spas û kesên ku di vê xebatê de li gel me bûne ji wan hemûyan re spas dibêjim. Mamoste Evdilkerîm îro ez dixwazim bernamê tu bigirî û bi gotinên te em xatira ji mêvana bixwazin. Me Gelek tişt gotin di daviyê de em û tevavê temaşevanên hêja xwişk û birayên ezîzê xwe ku îşewker li tewmew bûn silametî û tendirustiyê dixwazin, rojên xweş û her wisa serbilindî bo we hemûya me biborin eger înternêt bû sedem me nekarî îşewke em xizmeteke baştir ji bo we bikin, bi rastî em bi xwe jî nerehet bûn û gelek xemgîn bûn. Hîvîdar im ku li rojên pêş de ku em dîsa bikaribin bêne xizmeta we û ve em bikaribin hinek agahiyên baş ew tiştê ku me ser xebat kiriye em bînin ziman û pêşkêşî we hemûya bikin. Ji bo we hemûya serkeftin, bimînin xêr û xaşiyê